Helo, enw i yw Gwern Dafis a fi fydd y Llywydd i'r Gymdeithas Gymraeg yn y flwyddyn 2020 i 2021. Fi'n mynd mewn i'n flwyddyn pedwerydd flwyddyn i yn y Brifysgol yn astudio'r cwrs Accounting and Finance. Uh, Wel, fi wedi gwneud dda i gyrraedd at yr hyn a fi mor falch bod fi wedi cael y cyfle i fod yn Llywydd i'r Gymgym ar gyfer y flwyddyn sy'n dod. Helo, Alffa ydw i a fi'n mynd nôl fy mlwyddyn ola' yn astudio'r Gymrâg yma ym Mhrifysgol Abertawe a fi yw Is-lywydd y Gymgym ar gyfer eleni. Helo, fy enw i yw Elen. Mi fydda i'n dychwelyd i Abertawe ym mis Medi ar gyfer fy nrydedd flwyddyn yn astudio Y Gyfraith gyda Ffrangeg ac eleni fi yw Ysgrifenyddes Y Gymdeithas Gymraeg. Shwmae, enw fi yw Ifan a bydda i'n dychwelyd yn mis Medi i fy nhrydedd flwyddyn yn wneud peirianneg sifil yn Abertawe. Fy rôl i ar gyfer y flwyddyn nesa yw Trysorydd y Gymgym. Haia, Drws yma. Fi yw'r Ysgrifennydd Cymdeithasol ar gyfer y Gymdeithas Gymraeg eleni. Dwi newydd graddio yn y Gymraeg a fi'n ddychwelyd ym mis Medi i wneud fy ngradd meistr mewn Rheolaeth Marchnata.

Fel Cymdeithas, rydym yn trefnu crawler sy'n digwydd pob pythefnos. Mae ein crawler ni yn ffordd arbennig er mwyn gymdeithasu a joio trwy gyfrwng y Gymraeg, a cael tym bach o hwyl wrth gysgo lan. Mae ein crawler ni yn cynnwys mynd ar pub crawls a fydd yn diweddaru noson yn Stryd y Gwynt neu Sin.
Yn amlwg, mae'r amodau o amgylch y coronafeirws yn newid drwy amser, O'n i'n gobeithio byddwn ni'n gallu rhoi profiad o'r penwythnosau rhyngol i chi, ble mae prifysgolion Abertawe, Caerdydd, Aberystwyth a Bangor gyd yn dod at ei gilydd. Y penwythnos cyntaf yw'r ddawns ryngol, sydd yn cael ei gynnal bob blwyddyn tua mis Tachwedd yn Aberystwyth. Byddwn ni'n teithio i fyny i Aber ar y nos Wener am noson allan ac aros dros nos yn y brifysgol cyn mynd i'r gig sy'n cael ei gynnal ar y nos Sadwrn ble fydd cyfle i weld nifer o fandiau Cymraeg poblogaidd. Byddwn wedyn yn dal bws nôl i Abertawe ar ôl y gig orffen. Yr ail benwythnos yw'r Eisteddfod Rhyngol ble bydd y pedwar prifysgol yn cystadlu yn y dydd cyn i gig tebyg i'r gig yn Aberystwyth cael ei gynnal yn y nos. Mae niferoedd ni yn Gymgymar Abertawe wedi bod bach yn brin yn yr Eisteddfod dros y blynyddoedd diwetha' i gymharu â'r prifysgolion eraill ond gobeithio efo cwpwl o aelodau newydd gellwn ni roi bŵst bach i'r rhifau. a nid ydy
Bob blwyddyn, dyn ni'n trefnu trip i wylio'r Chwe Gwlad yn un â'r Alban neu yn Iwerddon. Dyma yw uchafbwynt i nifer yng Nghalendr y Gymgym.

Ac i rai, bydd ffrindiau'n cael eu wneud allan yno. Ar ôl i penwythnos anhygoel, mae'n galed peidio oedi a trial cael bach o gwsg ar y ffordd nôl.
Mae'r Gymdeithas Gymraeg hefyd yn cynnal llawer o ddigwyddiadau heb alcohol yn ystod y flwyddyn. Dros y flwyddyn ddiweddaraf fe fuodd noson gwis, noson bowlio deg, trip i weld Jonathan, a cawl yn Tŷ Tawe. O ganlyniad i'r sefyllfa ar hyn o bryd, mae'r Gymdeithas Gymraeg hefyd wedi bod yn dod at ei gilydd dros Zoom. Felly, peidiwch â phoeni os nad taw alcohol yw eich peth chi.

Haia, jyst neges cyflym yw e i diolch i chi am wylio Insta Takeover ni heddi. Os oes unrhyw gwestiynau 'da chi, na i rhoi yym links yy cyfrifon ni ar y dudalen nesa, a ni'n edrych mlan i weld chi ym mis Medi. Tara!